Ni witwa Rogosho. Mwĩ sawa? Asanteni sana. Uh, nawe ũratwĩrorera eh, ndĩrona nĩ mũkĩte na wendo ngai witũ aromũrathima mũno mũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa twĩtaga wa macunjati na nambe ngĩmũtambũre inyuothe tondũ mwĩ cunjaa tondũ nĩ mwĩkaga wega tondũ kũrĩa guothe twamwĩra mũke nĩ mũkaga na mũkanyitĩrĩra bamĩrĩ citũ na mũkanyitĩrĩra bamĩrĩ nyingĩ ngai witũ aromũrathima mũno andũ a itũra rĩrĩ rĩtagwo nĩ ndĩrariganĩrwo nĩ rĩtwa kĩa waithanjĩ kĩa waithanjĩ nĩ gũkũ nyeri county Ah, ndĩ kwanyu ndĩ gũkũ nĩ tondũ wa rũgano rũkoretwo rũgĩthiũrũrũka mũno nenda-inĩ rwa mwanake wĩho kana mũthuri ũyũ wĩtagwo Gerald wa Mbũgũ Maina. wa Maina na Maina nĩwe ũyũ twĩ nake haha na ũmũthĩ twauga nĩ tũgũka tondũ ithuĩ twarĩkanĩire bata witũ mũnene to kuona rũgano tũkarwĩrorera nĩ twendaga kwĩyũria nĩ atĩa tũngĩka tũmũrehe haha inyuĩ arata aitũ mũtambũrũkie guoko kwanyu gwatha mũnyitĩrĩre family mũno mũno hĩndĩ ĩrĩa family ĩracakaya family ĩno ya Gerard nĩ family ĩgereire ihinda iritũ amwe yao magĩtarĩria rũgano rwa ruo mũno rwa ũrĩa mwana wao oragirwo na mũragi arĩ na hinya wa kũhũra thimũ gũtirĩ ruo rũkoragwo rũrũ nene ta ũkĩigua mũrũ wa nyũkwa agĩkua na akwĩrage no kũhũra marahũra no mũthĩ tũtirĩ na maũndũ maingĩ tuoka gũkũ kũrehe thayũ tuoka gũkũ tũgayane kĩeha tondũ hĩndĩ ĩrĩa kĩeha kĩgayanĩtwo nĩ gũthira gĩthiraga kĩeha kĩrĩ kũgayanwo nĩ kũnyiha kĩnyihaga na nĩkĩo ũmũthĩ twĩ gũkũ tũtigĩre nĩ twagayana kĩha kĩa mũciĩ ũyũ tũigue rũgano rwa Gerard tũmenye thĩna wa Gerard warĩ kĩ tumenye niki kiracungiriirie Gerard gutu- gu- gute muoyo wake na tondu Gerard ni ahurukite ithuĩ ta ndungata cia ngai tuoka gũkũ kũrehe ndũmĩrĩri itũ ya macakaya na ũndũ wa kerĩ gwĩtĩkĩria inyuĩ tondũ gũkũ ndoka gũkũ nĩ ndakora ibuku nĩrĩo rĩrĩa ibuku ndakora rĩrĩa rĩkwa- rĩrandĩkwo mũcumarĩ o na inyuĩ tondũ nani no ngwandĩka ibuku-inĩ mũcumarĩ wakwa nĩ kuonaga no wega hingũrĩre arata akwa o na inyuĩ mũingĩrie marĩtwa manyu ibuku-inĩ rĩrĩ tũtigĩrĩre nĩ twanyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno ya nyina na ithe wa wambũgũ mahote kũhurũkia wambũgũ wao rĩu na gĩtĩo kĩnene nĩ mũnjĩtĩkĩrie tu tũtanamba kũmamenya mũreke njĩkĩre namba ya ithe wa wambũgũ hau baba nĩ tũgwĩkĩra namba yaku na gĩtĩo tu ya thimũ nĩgetha mũndũ wothe ũngĩigua nĩ akwenda gũkũhe mũcumarĩ ah, mũndũ ũngĩenda gũkũhe igana rĩake magana make merĩ magana make matano necessarily no ũkorwo tũtihoyagĩra mũndũ tondũ ndarĩ no kĩrĩa gĩtũmaga ibuku rĩa mũcumarĩ rĩkorwo ho nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ wĩiganagia ĩkana inyuĩ tiguo ũguo mũnjĩtĩkĩrie tu na gĩtĩo njĩkĩre namba ya baba haha na ngai witũ nĩ ekũmũrathima mũno baba ndũgĩtũhe namba yaku

maina wa mathenge isaac maina wa mathenge ucio niwe ithe wa ucio niwe ithe wa gerard owambugu kidogo tu nenda ndimikire wega

please aya ke tukumenye kuma o haria rora haria ugeithie andu na ukimere witagwo atia na Gerard no hariwe o guo ndikara nduthi Sawa. Mũrĩega inyuothe? anyu mugakigeithika tondu aria ni marageithika na tutingĩigua inyu ithe to muigue aya riu mageithie Mũrĩega inyuothe? Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Ngũmi, niĩ ndĩ tata wa Gerald. ucio ni anti wa Gerard ngai akũrathime mũno anti asante Ah, ũhoro wanyu Ah, marĩtwa njĩtagwo james maina niĩ nĩ niĩ brother wa gerard wa mbũgũ na niĩ nĩ niĩ twaragio na andũ acio mamũhũraga na makĩmuta muoyo we nĩwe mũkũrũ kana gerard nĩwe gerard nĩwe mũkũrũ o gerard nĩwe mũkũrũ na harĩ brother ĩngĩ njokete hau na rĩu kĩndũ wa gatatũ after gerard oh wow karũgano kau nĩ ũgũtũhe Eh, nginya ka mundu ucio utari tha mundu ungihota kuhurirwo thimu ni mundu na igue mundu ucio arahurira muru wa nyina na athie na mbere na kuoya ikinya ria kuruta mundu muoyo tukanania bururi uyu ni twakigeire na andu makiri hinya muno na tugikaranagia o nao ona ungikorwo na njuge haha ona ingikorwo nguhitiirie atia ndũbatiĩ kuoya watho moko-inĩ maku kaba mũndũ atũre njera tondũ mũndũ wĩ njera nĩ akoragwo na kĩrĩgĩrĩro atĩ mũthenya ũmwe nĩ ageka atĩa ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa twĩtaga wa mashujaa president nĩ arekagĩrĩria andũ ũmũthĩ na matirekagĩrĩrio andũ mekĩte maũndũ mega marekagĩrĩrio andũ mekire ũru makĩnyitwo magĩtwarwo njera magĩtũra kuo gwĩtagwo hand of mercy guoko gwatha gũgathiĩ gũkarora mũndũ ũyũ gũkona no gũkorwo nĩ acenjirie mũndũ ũcio agetĩkĩrio kũinũka tũgaikarania nake o ũrĩa twaikaranagia nake kĩ mbere koguo ndaria ciugo icio nĩgetha ngwĩre ona angĩkorwo mũndũ nĩa- nĩagakorwo akũhĩtĩirie atĩa ndũkanoe watho moko-inĩ maku ĩyo nĩ brother ya Gerard ngai witå arokå rathima tå kehe maitå nawe geithania tu o andå makå menye rå gano nä tå gå ka kå heana thutha Mũthenya ũcio, amen na nĩ njĩtagwo nyina Gerald, nĩ niĩ ndĩmũciarĩte nĩwe irigithathi rĩakwa rĩa kahĩĩ. Ĩĩ. Ĩĩ. thank you mam na pole sana å yå nä nyina wa gerard we å ratwä rorera

Ũyũ nĩwe ũrucĩte mwana wake na nĩ mwana wake wa first born kana irigithathi ngwendaga rĩu uhe namba yaku ndĩmĩkĩre haha wega nĩ 07 Wait, 0728 ehe nine, 9 double six, 66 four, one, four. 414 Isaac

tũtigũkorwo na ndagĩka nyingĩ mũciĩ ũyũ ndagĩka iria nini tũgũkorwo nacio nĩ ndagĩka cia gwĩka wega tondũ ndauma haha tũkũguthũka kũrĩa gwĩtagwo kĩbĩrĩguĩ kũrĩa mũrata wakwa ũraheana ũrahe arĩa akũrũ irio na mĩrĩngĩti na tondũ no mũrata wakwa nĩ ngwendaga gũgĩthiĩ igongona-inĩ rĩake tondũ macio nĩmo maũndũ marĩa kristo atwĩtĩire na agĩtwĩra tũmekage rĩu ũmũthĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ mũndehete na wendo mũnene mũno andũ aya othe ũrona ngiri ici ciothe cũthĩrĩria baba ngiri ici ciothe ciĩ gwaku nja aya nĩ andũ ndehire moka gũkũ na aya othe mokĩte na wendo tu wa gũkwĩra pole ndũmĩrĩri iria ciothe cirandĩkwo haha maitũ ndũmĩrĩri iria ciothe irandĩkwo haha no nyende ũrore othe marandĩka pole pole pole tigagai kuoya watho moko-inĩ pole koguo aya nĩ andũ mokire tũgayane kĩeha kĩanyu nĩgetha kĩnyihe acio no ũraigua gathimo kau gakĩgamba ũguo nĩ mũndũ ũraigua atĩ nĩ agũtũma igana rĩake rĩa mũcumarĩ nĩ agũtũma magana make ma- merĩ ma mũcumarĩ nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ mũndũ ũgwĩtwo Gerald nĩ akĩhurũkio na gĩtĩo namba ya baba no ĩyo ya 0729 ah, 28 966

Ĩyo na ithuĩ tiga nĩ kũrĩa mũikarire kũraihu rĩ gĩthomo kĩanyu nĩ kĩngĩagĩrire mũno Eh? tondũ ta rĩu korwo nĩ mwa- korwo nĩ mwakuhĩrĩria nĩ ingĩamwĩtĩkĩria twambe tũine karwĩmbo gaka kamwe nĩ mũkuona ũguo arĩ wega Nĩmoke, nĩmoke. ndiũkire macakaya Eh. ini mũtikuhĩrĩria mũikarĩte thĩ oro ũguo Ah, good. Kuhakuhĩrĩria yeni. Ndikamake gũtirĩ handũ tangĩikara. Ona ndigũikara ndagĩka nyingĩ koguo na riũa rĩtikũmũcina mũno. Rĩu tũikarĩte thĩ hau no tũine rwĩmbo rũrĩa rugaga. Ndiũĩ nũ ũgũkũya. Rugaga niĩ nĩ ngwenda Ngai ũmenyage atĩ nĩ ngenaga mũno nĩwe. Tondũ ona ona ũmũthĩ ona kũhana oro ũguo no tũrakenio nĩ Ngai tondũ ithuĩ tũrĩ muoyo. Ĩ kana tiguo?